Sou. Zréck mat enger neier Episod. Ja. Ouni Back. Titelmusek dës Kéier. Ja. Ähm, Disclaimer, mir goufen, äh, ech krut eng Mail virun zwou Wochen, dass eis lescht Episod an äh, sechs Länner gespaart ass. Dorënner Frankräich, Japan, Däitschland, USA, wou mer extrem vill Audience an den USA natierlech hunn, äh, wëll eis Intro-Musek, äh, et war eng ëffentlech Musek, wou ech se geholl hunn. Mee den Auteur huet lo decidéiert ze privat ze maachen an dofir Ah, ja, okay. ähm, si mat direkt gefleckt ginn. Komegerweis huet en ass net gefleckt op den Episode virdrun. Wir sinn nur op der Leschter gefleckt ginn, dat heescht lo ähm, hunn ech keng Intro fir de Moment. Ähm, an bis ech eng fonnt hunn, maache mer lo mol ouni. Ja, dat geet och schon. Et sinn der vill, déi et souwisou ouni maachen, fir de ganzen äh, Hassel aus dem Wee ze goe vun Das äh, Copyright. Oder mir man eis eege Musik. Sei eis eegen Intro Musik. Mir hunn zwou Gittaren do. Ech kann zwar keng Gittar spillen, mee. Ähm, ech kann, ech kann dräi Akkorde spillen. Vläicht, nee, vläicht méi. Ähm, mir bréngen nach einfach eppes bäi an ja, dann maache mer, an dann maache mer en Original. Ja. Oh mein Gott. das wär geil. äh, Deepak, mir sinn zréck Mir sinn zeréck, jo. Seit enger Woch si mer zeréck, mir woren a Norwegen. Et wor en haarden Return to normality. Direkt mol eng schwéier Schaffwoch, mee dono wars du och nach op en Trail gaang. Jo, also leschten, jo wéi s de soos, also mir si säit gutt eng Woch zeréck. An jo, leschte Sonnden hat ech dann eben Mäi leschten Trail vum Joer, also wou den Trail de Malines huet e geheeschen, ass net wäit vun Thionville, ech mengen dat ass eng gutt 20 Minutte vun Thionville ewech. An wor en Trail, also wéi gesot, ech hat säit dräi, véier Wochen net méi trainéiert, wor 16 Kilometer duerch de Bësch, duerch de Bulli, ouni Trailschung. Also ech kann der soen, Daat wor grousse Fehler, ganz ganz grousse Fehler. Bon ech si frou ech hun färdeg bruecht, mee nächst Kéier nee net méi. Ech fro wem wem hälls du iwwer fir sou Sachen un? Wieso net d'Astro? Wieso maachen ech mech net un d'Astro? Heescht dat nee well ech einfach sou nach gären an wéi gesot dat war flotten Challenge richteg flotten Challenge mee jo ech meng Wuert lo bessi wéi. Voilà ech wollt soe wéi geet deng Arbeit? Wéi flott wor den Challenge fir deng Wuert? Also Nee, also wie gesot de Parcours wor richteg flott, well wie gesot du du lees duerch de Bësch a weider, wor vill Leit ugemellt, Duerch de Bësch a weider? ja also duerch de Bësch an dann duerch d'Landstrooss a sou weider, dass a misst duerch e klengen Tunnel lafen, dat wor witzeg an jo duerch de Bulli, dat wor net sou witzeg an war nach phaseweis wou Leit mech missten erop drecken, well ech a mengem Schung net konnt erop kommen. Ah, dann sinn mech op gepuscht, well äh, sos ja, wär dat méch äh, méch du, gewiescht. du hëngs um Bierg an d'Leit hunn sech opgedréckt. Ja, natierlech, well sos klapps du, sos kannst du drop. An äh, nee, ja, wéi gesot, wou 16 Kilometer, a Leit hunn och, äh, dat ass och e Parcours, meng ech, vu äh, 24 an 33 Kilometer. Also, mir war den och vill schon ugefaangen. Ech meng, war also een, deen schon de Samstag ugefaangen hat. Mee wat flott war, no der Course war Buffet à volonté, dat heescht, du kanns

du hast jo äh, könnt wahrscheinlich op null raus me du hast der kette so rem viel an d'bank investieren go du klackst darum so viel äh, kalorien drauf Ja, Story of my life, hein. Ah, dat schon Junge, so. why? Dat der Story so. Nee, aber wie gesagt, grosso modo, ech war zufrieden, war eng flott Aventure an äh, wie gesagt, lo ass fertig für das Jahr. An lo gesehen wir, was nächstes Jahr kommt. Was nächst Joer am Programm? Mm, war puer Trailen, puer Triathlonen, en Hyrox mat dir. Oh mein Gott, ja. An äh, afäerch en Spatenkurs, dat eppes, das so en, äh, das, das bisschen wie Hyrox, Mee du hues riicht, du hues Obstaclen. Also dass wie, jo, dass, jo. Mol kucken, wat mer deeër maachen. Mee bon. Mee jo, mee nächst Joer gëtt och e klenge flott Joer. Also. Challenge Joer vun där Säit. Ech hat jo schonn ugekënnegt, dass ech bei der nationalen Triathlon wäert matmaachen, beim Championnat. An äh, mir viséieren do e Podium. ja, wie all Joer so. Äh, kloer, kloer. Äh, an enger Alterskategorie awer ech gi net bei de Jong ah, ja, okay. bei den äh, bei de Senioren bei de Seniore probéieren op den op den op den äh, Senior Podium plus, plus. ze kommen net plus plus äh, ech bleiwe bei enger Alterskategorie äh, do wäch ze kommen äh, nee okay

an ech hu wirklich excited fir dunner ze goen ech hat Schafung héich Erwardung well scho Fotoen also Video gesinn hunn mee schon mal en même temps ja. näicht wirklich erwacht Ah, wie gesagt, man, net wusst, wat, wat genau, an eng Foto as eng Foto ich mein, du muss mat eg A gesinn op stemmmen ja, Foto kënne wonnerschön an wat man kënne bestätigen ass wat man gesinn op Fotoen Huet gestëmmt. Also ech menge dat këmmer lo schon fir Spoiler wann man wëllen nee, ja. das geil also, war das richtig, geil. Richtig flott. das geil am même temps muss e soen an dat wëll och direkt fir aussoen mir wore lo äh, en Oktober ufangs November do mhm. an mhm. ähm, ech wees net wie die Jore fir run oder die Jore lo du nowert sinn mir mir hatten super Chance am Wieder. Ah ja, da war eng Woch also, ich weiß nicht, perfekt Kondition. Also, äh, immer wenn wir eine Aktivität hatten, hat man entweder Sonne mhm. oder ob manst hat es nicht geregnet. Mhm. Und ähm, hatte weder Schnee noch so irgendwelche Konditionen, die uns äh, irgendwelche Probleme gemacht haben, dass man nicht unser Programm durchführen. Ich war immer, wenn ich letzten Tag angefangen hat, richtig regnen, bis sie

Nee, war perfekt, Nëmme Sonn, ne? die puer Stonne wou Sonn Ja. do ass, wor nëmme Sonn. Äh, Dat heescht wor gutt. Nee, ähm, fir de Leit dobaussen ze erklären, wat fir ee Wee mer geholl hunn. Also mir Mhm. sinn mir sinn hei äh, bon, a Lëtzebuerg fortgeflunn, natierlech iwwer Ams op Bergen, äh, wou mer eisen éischte Stop haten. An zu Bergen hat mer dunn en Auto geholl a mat deem Auto si mer dann duerch d'Fjordlandschaft äh, gefuer, iwwer äh, Flom,

äh, den Itinéraire, den mer geholl hunn, äh, e bëssi am Kapp huet. Also vill am Süden, eben mam Auto gemaach, an dann erop Flieger, äh, fir dann äh, zu Tromsø lokaliséiert d'Aktivitéiten do nach ze maachen, déi mer do geplangt hatten. Tiercht Berge gelant. Bergen äh, hat ech null, also ich hatte sowieso null Erwartungen vun irgendetwas, mä Bergen hunn ech just kannt, well ech ëmmer gesot kréien, do reent et nonstop. An, ähm, gestimmt. Et huet gestimmt. äh, ech will awer och just soen, äh, wie vill et do reent. Ech sinn dat nämlech kucke Mhm. gang. Äh, e Joer 365 Deeg. Zu äh, Berge reent et an der Moyenne am Joer vun deenen 365 Deeg 239. Krass. So, lo- Reen, ja, ja. diverse Formen äh, lo net tri duerch dass et rent ja, mir op manst ja. denke ja so den Tag rent an äh, ja mir hat rent op manst all Tag also, do woren aber wir waren alle mal anderthalben Tag ja, voilà, wir anderthalben Tag do an ja dort rent also wie gesagt äh, drei Komma u kommen sind mal den Auto geholt an Stadt dragefuhr du war okay da dann net gerent Ma Vor- geparkt, Wolken Hotel, am Check-in Däischteren. gemacht. An dann um Check-in mal gesagt, hey komm, geh mal ein bisschen spazieren. Und da sind wir ganz zu oben gegangen und da war so ein Viewing Point. Richtig flott, konntest du die ganze Stadt gesehen. Und natürlich war das das kommen, was muss kommen, was gut war mit Regen. Weil, äh,

äh, Panorama View Point. Äh, Bergen ass nämlich bekannt, dass die zweetgréisst Stadt an Oslo, ähm, oh, Quatsch, an äh, Norwegen. Pardon, alles ass eben äh, wennst äh, puer Sache bekannt eben wennst dem Reen, wennst ähm, dem Hafen Mhm. Das muss in den allen Häuser, äh, die auch mat den Giwelen, die no vir gerichtet sinn, äh, super bekannt sinn, déi och am UNESCO, äh, UNESCO Welterbe sinn. An dass et eng Stad ass, déi eben d'Entrée dir ass zu de Fjorden am Weste vum Land, wéinst hirer Connectioun einfach, an d'Stad, déi zwëschen de siwe Bierger läit. Wat fir eng siwe Bierger dat solle sinn, dat wëssen déi Lokal och net. Do gëtt ëmmer gestridde wëll am Fong méi do si wéi siwen. Mee et si sou siwen Hiwwelen a mir woren dann op engem anscheinend vun deene siwe fir déi Panoramavue do ze genéissen, wat am Fong relativ cool ass. An dat wor dann och déi éischt Kéier, wou mir sinn nämlech relativ fréi gelant, zu Bergen. Bon, ich gesehen, wir sind ziemlich frei fortgeflogen. Ich da dat. Weil, also, Flug war um 6 Uhr morgens. Also. Ja, ich weiß. also, ein geht mit dem anderen ja, Hand genau. an Hand. Ähm, an, äh, so, also ich war schon den ganzen Tag mit, an die Bierger abzutrippeln, war nicht einfach. Als wir mal da oben waren, hat man eben eine Chance, auf einer Terrasse zu sitzen, und dann so direkt, okay, wenn wir schon hier sitzen, dann gönnen wir uns auch die Speyer von, von der Reise. Mhm. Und das war dann die erste, wo wir auch in Kontakt gekommen sind mit, mit den, äh, Präisser vum Alkohol an Norwegen an der Schenge fir déi äh, zwou Béieren hu mer äh, 20 Euro bezuelt. Ja, well muss e wëssen, Norwegen ja ass Alkohol ganz deier. Wisou? Well äh, éischtens muss e wëssen, Alkohol kann een net iwwerall kafen, éischtens. Si hunn extra Geschäfter, wou s de kanns, also Haarden Alkohol, also Béier kanns de a Geschäfter kafe goen. Ech mengen et muss ënner 3,5 Prozent sinn, dat kanns de an Geschäfter kafe goen. Mee alles wat driwwer ass muss eng speziell Geschäft goen. Muss e wëssen, datt de keen Alkohol kafe kanns ab 6 Auer owes mengen ech wor et. An Sonndes kanns de och kee kafen. Dat sinn déi Reegelen do. An, Fir wat ginn et déi Reegelen? Ma déi Reegele ginn et, well éischtens, ech mengen, déi skandinavesch Länder, skandinavesch Länner, ech mengen, do si vill Leit, mengen ech, Alkoholiker. Géi mol nach, géi mol nach e bëssi méi zréck am, am Passé. An de Passé ass och, well. Wou kënnt dat alles? Well ech mengen, an der Vergaangenheet war jo Oslo, ech mengen, muss e wëssen, datt Oflo, Oslo ass jo en Hafenstaat. A ech mengen, do gouf jo ganz vill, wéi nennt een dat? Illegal. Alkohol gouf jo dann. Wie war, wie war illegal? Weil sie wollte ja keinen Alkohol am Fund. Also, das gewusst, dass während äh, Prohibition an Amerika wo, dass auch Prohibition an den skandinavischen Ländern wo, für allem Norwegen. Ja. Alkohol wo verboten. Weil dann andere europäische Länder nicht gehen ist. Ja, wieso war verboten dann? Man hat ihn verboten gehabt, weil sie gesagt haben, das hat einen negativen Einfluss auf seine Population, auf die Leute. Dofir wor et, fir wat ass an Amerika verbuede ginn, wor genau dat selwecht. Si hu gesot, oh mir mussen eng pure Societéit hunn, dofir gëtt keen Alkohol verkaf. An natierlech gëtt dann kriminell Organisatiounen ugeheiert, fir Alkohol illegal eranzeschmuggelen. Mä dofir. An dat wor den. Den Trigger fir si da, wou se gesot hunn, hei, wa se schonn illegal aschmuggelen, da wëlle mer awer e puer Suen domadder maachen. An dofir hunn se dann eben déi Reegel gemaach, dass se gesot hunn, hei, Jo, Dir dierft et verkafen, jo, Dir dierft et drénken, mee mat deenen Reegelen. Also. Et gëtt vum Staat kontrolléiert, de Verkaf. Jo, genau, well déi Geschäfter, wou een dat kafe kann, dat sinn staatlech Geschäfter an, jo, dat ass alles reglementéiert. A si reegelen och de Präis. An dofir ass et och esou deier. A wéi gesot, jo, wann s de sees, zwee Béier hunn 20 Euro kascht, also dat ass net gelueden. Also dat ass richteg deier. Et war bon, war deier. Deen hu mer eis gegönnt dee Moment, also well bon net ëmmer deen, e puer anerer och duerno. Mee do ass déi Geschicht déi och witzeg ass, also nodeems se d'Prohibition opgehuewen hunn an dunn eben den de Verkaf vum Alkohol verstaatlecht hunn, datt se de Kontroll drop hunn, hu se jo och eng soi-disant Clause dran agefouert, datt se de Bierger awer erlaabt hunn doheem kënnen Béier oder Cidre ze produzéieren. Selwer ze maachen, ja. An dofir hues de jo am Fong duerch ganz Norwegen.

Also ich kann net so, mega also, gut. Ich kann net so, ne? Also Und, äh, du gesest am Fong einfach den, den, den Know-how den awer do ass den entstan ass seit Prohibition opgehowen ass dass dat hu missen du he machen an iwwer Joren dat geléiert hunn wat net nëmme so deier äh, wären wirklich flott dann wärst du nach ja, Mais, nach äh, besser. ja weg steier dat vu Dir Experiz direkt per vu mal gesinn hunn am Mä Datei äh, wann den einen oppasst da gëtt et eng da gëtt et eng äh, Gëtt eng deier. flipping deier Flipping deier Rees dat heescht der Alkoholkonsum äh, so gut zréckschrauwe wie et nëmme geht Das war. Mee wie gesagt, dat wor ech meng Berge, dat wor ech meng den Highlight. Wie gesagt, wir waren anhawen Dag do. An Jo. den Hike do uewen an den Panoramaview. Ich mein, dat wor e bësschen den Highlight vun Bah, ech muss soen, Bergen. ech hunn d'Stad, ech hunn d'Stad awer och cool fonnt. Nee, d'Stad ass flott. Ähm, den, Also- den, also den Hafendeel, äh, déi al, den ale Hafendeel, den Mhm. alen, äh, Wharf, wéi se dat nennen. ähm, wirklich cool wann du do hannert Kulisse gehst bis von denen Häuser die äh, freier gebaut gesehen wo dann nach die da konnte man gesehen wie ja, Tröppel, kannst ja. Landströppel kannst auch gehen und Häuser mhm. kannst da halt äh, Fischer Village also ja praktisch kannst du gucken wo wie sie dann noch noch am äh, 17 19 Jahrhundert gewohnt haben das wirklich cool aber schon aber auch Vibe von der Stadt selber relativ cool also wo man do waren mir waren samstags mein ich auch noch do ja, da war viel gelaf da war viel gelaf owes ah, ja, ähm, sind mega viel Paps muss ich wissen sind mega viel Paps, Paps äh, schon auch nicht viel Disco geguckt sind nee, also, nee, mit vor viel ich mein, Kaffee also ja. Sache ja an muss auch wissen dass ein, also da muss bisschen überrascht dass ein ganz sportlich Staat weil ich meine ich weiß nicht wie viel Leute Landschaft gelaf sind nee, nicht nimmen Bergen

Ja, das. Also, ja, das richtig mir opgeheikt sind du ja, ja. um anderen opgelaf ich mir so, oh mein Gott wat lebt noch immer den Leute nee, verrückt nee, bon, wie gesagt, Bergen ich, war ein Flottstadt muss dann also das ein klang das klang das klang das klang äh, das klang als Staat ähm, wirklich cool also äh, schon war wirklich cool fand ähm, zum Roves äh, Migro ist aber trotzdem wie ich gemengt hat weil am Anfang merkst wenn du mit den Hafen wenn es nach Hanno Dr gehst äh, lëss nach die, die half Pinisch do. Mm. Ähm, die wirklich cool ass. Äh, kennst wirklich, also, wir kennen ja Rico, für vielleicht ein Kehr, für zwei Tage dort zu sehen, für wirklich alles zu gesehen. Und wirklich zu profitieren auch von, oh, wat se nach vun de Geschäfter nach vun den bëssi méi den de Restaurant diese do huwel do man enng virg profitéiert mir won einfach engem wit fir Ah, mir wo also ech fuhr sowieso mor schon äh, quasi wie 24 Stunden opfuhren dat hecht ähm, do wo äh, de kennen en Kierzegrafien bis an noch bis run mensch gucken ja, ich mein, Ech meng, Etage ronderëm ass genau, wirklich och ech meng do ginn dobärs. et flott Hikes, ma wa muss e bis vläicht bëssi raus, ma mol net mengen ech, well do ginn rich flott Hikes, déi ka maachen an ech mengen wou en och flott Landschafte ka gesinn an Ech meng et ass virun allem dat, du Ja. bass nämlech op der Intersektioun zwëschen der dem dem Mier, also dem Atlantik a wierklech der Entrée vun de Fjorden. An ech mengen do hues de wierklech flott Locations, wou s de kanns ronderëm goen an an d'Natur nach e bëssi méi kanns entdecken. Mee dat wor Bergen. Dat wor Bergen, jo. Do hu mer jo, wéi gesot, mir hunn eng Nuecht do geschlof an dann den Dag drop si mer da Richtung Flöhm gefuer. Also was fir en Flom? Flam oder Flöhm, ech weess net, wéi se. Also et steet Flam do, mee de Guide sot, et wär Flom oder Flam. Ja an da wor och eng äh, wie war dat, dat wor wat zwou Stonnen, dräi Stonne mam Auto mengen ech. Ja et huet zwou gutt zwou Stonne 40 mengen ech. Ja voilà. Äh, mir sinn zwar nach puer Mol stoe bliwwen. Bis puer Mol stoe bliwwen, well mir sinn an enger äh, wéi gesot wann een do fiert, ähm, d'Landschaft ass einfach Sensationell. Impressionant, ja. Ähm, iwwerall déi Séier, déi du hues, respektiv déi Fjorde, wou du laanscht fiers. An déi Waasserfäll, ähm, das ist impressionant. Ja, du warst wirklich impressionant vu Waasserfäll. Ech hu scho Waasserfäll gesinn, déi lo bëssen méi gesäis, impressionant waren. Äh, dat awer, ech fand dat richtig flott, also. Also muss ich sech firstellen, just fir de Leit, et wore wirklich puer gutt Waasserfäll do, mee äh, dem Deeper kéinst de eng e Liter Waasser vu Kristallinen no mat erophuelen, déi un iech eng Bierg erofschëllen, dee géing Stoblaf, wow, kuck da, dee Waasserfall gutt.

An wou s du eis gesot hues, dass mer kéinten eng Gondel huelen, fir op de Bierg ze fléien, ze goen, fir dann do uewe kënnen och d'Panoramavue ze genéissen. An bon, mir wossten, dass d'Pisten net op sinn, mee d'Gondel well jo awer. D'Gondel fonctionéiert jo normalerweis, fir dat dann ze maachen. Mir sinn dann och zu Voss ukomm an ech hu direkt gesinn, dass keng Gondele fueren. An ech hunn direkt gegoogelt, ob dat iwwerhaapt leeft. An dat ass eng Lektioun fir jiddwereen, Gleeft net ChatGPT blann, wéi verschidde Leit hei um Dësch, well och wann ChatGPT seet, déi Gondel funktionéiert, een eng Visitt op de Site seet direkt, Ja. nee, se ass am Maintenance Maintenance, bis jo. äh, Dezember oder sou. Dat konnt ech och net wëssen. Ma natierlech kritt et wann et googlen geet. Dat heescht, wor nix dat op Iech sou. Dat wor eng, Dat wor e décke Fail vun ja, dat enger wor Säit. richteg fail. An ech war e bëssi enttäuscht, muss ech bei Merck, dat wor awer, wär, wär flott gewiescht, ganz erop ze goen an,

An du hunn ech awer gesinn, datt een och en Hikewee kéint eropgoen bis op déi Statioun an et hätt esou eng Stonn gedauert, wou ech dann gesot, eng Stonn, dat kéint klappen, dat kéint klappen, easy. An da si mer dann zu Fouss fortgaang. Mir sinn am Bierg, mir ginn am Bierg fort erop. Mir musse fir d'éischt scho mol iwwert eng Schispronngpist trëppelen. Genau. eng kleng eng ganz klein, die war klein, die war richtig. Also klein für mich war schon riesig groß mehr also ich ging du nicht sprangen oh, ja du an, äh, an dann äh, und ich gesehen dass den hiking weh am Fong einfach eng flipping äh, road schipiste op dat vor keine Option nee, ich mein, nee, 50 Me oder 100 Me gemacht so, man, nee, lässt Foto, Foto weisen, ja. ja. dat wo äh, dat wo net evident bis nach Well du haas nach eng Richtschung ugedo. Ech hat no meng Lafschung ugedo, well ech sot ok, boah, Ech dat hat meng ass. Hike-Schung. Maja, ech net. Ech sot mer, boah, dat ass easy peasy, mee dat war okay, guer keen Dat easy. war Esou nix. gefilt, ech war scho schwéier mat den Hiking-Schung. Also ech hat meng Ja, normal ass jo Schung. net, datt ech lo Hiking-Schung vum Nolplus Ultra dobäi Nee, hat. natierlech, mee soen awer, also, an do mar schnell realiséiert, Mir demi tour also mir sinn äh, fir ah, da mir awer steck gemacht op mir 100 meter gemacht net méi ja, du mengst wer méi well mir einfach an enger pont vun 40 äh, prozent drop ja, geklomm sinn äh, just fir dann vun der geschicht mir hunn net gepackt op de sommet ja, vum biersch dirch die panorama wie wert fir eis fäwech äh, fort ech bleiben dech nach ëmmer äh, dass du net die gondel gekuckt hues äh, ja se gewann äh, gange wär

Flöm da gefuer. Flam. Flam. A muss een awer wëssen, an dat ass och, Norwegen huet iwwer, wat sot en, 800 Tunnelle mengen ech. Ja, et sinn der vill. Bon, wat jo Sënn mécht, wann ee seet, et sinn e Bierger do, musse se en Tunnel maachen. Mee et ass verréckt, wéi vill Tunnellen si do hunn. Dat ass awer eppes, wou ech gesinn hunn, wow. Also all.

Also Geburtstag ass e grousst Wuert. Mir hatten, ja. mir hatten eng Tankstelle, wir hatten keng äh, Washing Station, mir hatten eng Tankstelle fand, fir en einfach ze fëllen, immer en ofginn am, am Flughafen. An äh, do wo äh, mir kennen jo die Buckets, die du hues, wo Wasser ass fir deng Scheiben wirklich ze wäschen. An mir hunn den ensche Bucket fand, wo jo so eng äh, 50 Milliliter Wasser dra woren. Einfach gëtt. opgeklappt. Nee, ähm, Ja, En ass, okay, en ja. ass quasi schwarz zréck Den ginn. ass ganz schwarz. En ass, e wor, e Also, wor net gutt, et wor net gutt, also. Mee ja, da si mer jo bis op äh, Bon, bref. Flöhm dann ukomm an wou mer geschlof hunn. De klenge Village huet Ah, mir geheescht. sinn nach akafe gaang, ne? Ah, ja, Vergiess mir net, dass sinn mer nach nach akafe missen gaang. akafe goen, well mir haten, äh, obwuel mer Bergen an engem Hotel woren, hate mer zu Flöhm, Flöhm muss een sech virstellen, dat ass e mega verluerenen, verluer Plaz, An de Bierger, also an de Fjorden. Ähm, ass einfach eng, eng Touristendestinatioun fir, si kommen do mat de Croisière-Schëffer am Summer hin, fir dat d'Leit erauszeloossen, dass déi Mhm. do ronderëm hir Hikes maache ginn. Äh, ëm dës Zäit, wou eben äh, manner Bal keen Tourismus do. do, wou bal keen do, muss Bal ich soen. keen do. An das, do ass och näischt. Nee, du hast auch Du schon recht. ass Das muss guer ich- näischt ausser e ich hab Supermarché, den- a puer Restauranten Ja, ja. a puer Streetfood-Szenen. Also, An, ähm, boah, kann sinn, dass während High Season, dass du f- méi lass ass, mais bon. Vu ech mir- mengen, du ass mega vill lass. Si sot, jo, do komme Schëffer mat 50 Mill. Leit Ja, ja, an das déi ginn da war ja- lass gelooss. Also, das- äh, du wärs busy Zäiten hunn, wou Mhm. mir lo do wor, wor wierklech näischt. A mir hatten net zu Florm selwer, wat dann soit disant déi bëssi méi grouss Stad ass. Ähm, mir hatten an engem Duerf, wat eng Viertelstonne ewech louch am Auto. Undredall. Undredall, genau. En, äh, en, äh, en, en Appart gelount. Also en Appart ass och e grousst Wuert. En äh, Studio. Oh, keng Chalet so. ja also mini chalet ja. ähm, gelount weil äh, am wo man auch konnte kachen dafür mhm. sind wir Jora Kaffee gegangen weil das war du big deal am Fong dass man uns müssen überall da ein Restaurant gehen dass man was könnte für uns selber kachen weil man eben so remote do lochen und ja. do nicht viel oder also unter da wo sowieso gar nicht du war gar nicht du von nichts außer Häuser ja, ein genau. Kirsch an äh, Äh, Geessen. Geessen, ja. Geessen a Schof. Also Schof Uewen hummer nie gesinn, mé Geessen hummer vill gesinn. Äh, dofir wo mer och nach schneller kaffe gang, mm. dann op un oder Aldo an, an d'Hausgang sinn. Am Uewen war awer

Um, ja mir dat war einfach chill ech mengen mir hatten den Dari mir no vir gesinn de op op de Gletscher ze fuhren ja. du wie wo och de Büt äh, mir musse fré fort Well mir hatten Dach drop äh, Rees äh, bis bei de Gletscher wo de zo Stunde am Auto fiers äh, dann du hanne lafe sowieso da am Auto rem zréck fuhren mir hat den Sauna Uwes reserviert an dann hat man natile schnell ke zréck vor well man misst du och nach dass du fir mech da kachs mhm. eure Tuch wat hun immer fair wär. Ja, dat du fir de eich nur gangen.

Faken also och Fënster um op, wie sagt mir bon. Ja, das wat de Problem was an engem Studio passiert, wou's du die Kichen hues direkt bei de Bett. Ja genau, also Ah, es ist net also war ganz kleng, also war war wie war war 15 Meter carré nee oder so 20 Meter carré, also war gutt Ja, grouss. tu mir ja kleng. Mee ech hätt och de Video ablende well am Fong wierklech cool ass. Wann s du bei eis erausgaang bass an du bass direkt no riets gaang, da bass de direkt direkt op op de Fjord gelaf hein. an äh, de Video loossen ech lo spillen, Mhm. wou ech jo geholl hu wou mer erausgelaf si well et déi Vue déi s du einfach hues moies ass einfach

Also muss wëssen okay, dass man dis, also ma mir wëssen, dass plus minus zou anhalb Stonn Auto plus minus. Eng gutt zou anenghallef Stonn Auto, jo. An der Foire, ma dann wat flott war fir dohinner ze kommen, misst mer eng Fär huelen. Du hues mir scho sou e Kapp Moies gemaach, oh husse s muss eng Fär huelen. Jo well s mer net gleeft hues. Du hues gesot, wéi dann, wou dann? Jo okay, kuck. Ass egal, et huet jo kee Problem sinn eng Fär do ze huelen. Jo mir wëssen dat net. Firwat soll et e Problem sinn eng Fär ze huelen, wa Google seet, fuhr einfach op d'Fär da bringt die op die andere Seite ja, äh, Google se stimmt immer ja Google das pertinent wie ChatGPT will den not gun gesinn äh, ja auf alle Fall muss miss man blot oder fir riwer zu aber mega gut organisiert das well äh, am Mä mega Chance hatte Chance der Olli as gefu ich kennt un wie waren de lächen Auto den erlaubt war um Boot zu kommen weil sos miss eng gut eng eng halb Stunde warden oder ja. mit warde bis dann den andere vun der se zreckend

äh, ekonomesch Lag an dat Land einfach ass. Ja, Ja, einfach können eigentlich schon mal die, die Straßen, die sie machen, für neng Leute unzubannen, ja, das war. die auf verschiedene Plätze von der Fjorde wohnen, dass sie Tunnel bauen, für die sichern zu gehen. Und dann, dass sie einfach hier, hier Fähren noch da gratis anbieten für jeden. Also, wir sind einfach ekonomisch top equipiert. Ja, mir war gut das. Also, ja. Natürlich, was cool ist. ja, da si mar ja dann äh, war mar Also, kein Problem für die Fähr. ja, war go ke Problem So, zum das ist ja Glück. easy. an dann no der Fähr war na gutt eng Stonn mengen ech mam Auto gefuer ja, an da si mer ukomm an dann wat bëssi bizar war mir kommen un wo einfach keng also keng Sau do also war riese Parking riese Parking wou keen ee Mënsch war also keen ee Mënsch. Am Oli hun mer so gucke so ma okay bon si mer richteg si mei falsch also also ech wosst dass mer richteg wären mee ech sot mal dat do gesäit net gutt aus dat do gesäit net gutt aus ähm well ech hat e bëssi recherche am viraus gemaach an ähm äh muss ee wëssen also mir wore lo nëmmen op engem deel also de gletscher ass nëmmen een deel am fong dee groussen nationalpark ass am fong ee groussen äh äisresort muss ich sech virstellen dass dat och an, an den also héich an de Bierger eben ass mhm. an du hast dann eben eng Äisschicht die nach ganz couvréiert am Fong an iwwerall do wost du Schluchten hues hues de Gletscherzungen die sech eben rof äh, schlängelen an, an mhm. Tal die engen si méi impressionant wie die aner ja. die engen si besser erreegbar wie die aner der Tisch du muss of weien. Just weil wat, wat ee wee wëll maache wëll, kann een Tracks maachen, déi kënnen eng Stonnen dauere bis du bei Sätz kënns. Da wëll se e bësse wéi wëll. Mir haten deen do lo gewielt, well wéi gesot mir konnte relativ no mam Auto fueren an dann has nach ëmmer zwou Stonne wou s kanns trëppelen. An mir woren och e bësschen a Zäitdrock fir erëm wee zréck ze goen, dofir hat mer elo dee geholl. An hei has de eben och, wat cool wor, den, de Gletscherséi ënnen. Äh, ee vun deenen, déi am gréisste, predominant am Fong dohannen ass. Äh, et sinn der zwar nach do, déi méi impressionant sinn, mee da muss nach méi ja. weit fueren. An dat hat man am Dach net hikritt. Dat heescht, mir hatten einfach do strategesch iwwerlecht, fir een ze fannen, wous du ofwiesslungsräich ähm, Landschaften hues a wous du alles hues. An ech hat och gesinn, dass de kanns op Gletscher och goen. Mhm. Da kannst du am Summer maache mat Giden. Mat Giden, genau. Ähm, a mir woren da schon och Saison, wo, wo se Sachen net méi ginn an ech solle was no goe wéi et geht. Am Büro Also- ganz no. Mir wor ganz no. Mir such mal dun, wie ich gesinn hun, dass keen do wor. Fuck, ähm, si mer vielleicht an der falscher Saison an Derwin iwwer kann iwwerhaapt lo Gidder goen. der was man jo net. Well ech hat lo bemol gemengt, dat wär carrément zou. Ja, well u sech war, bon, war keen Zeechen do, mee bon, et weess ee jo ni, wa kee Mënsch do ass, stellt sech dann déi Fro, okay, mir kennen d'Land net, ka sinn, dass ee während dësem Jo, Period keng gutt Ahnung. hinner ka goen. Mee bon, mer hu gesot, komm, mer si schonn hei, Bon, nee, wa mer schonn do sinn. voilà, Immer. hat och mer eis flott Randonnée gemaach. Top. Also, zum Anfang, ah, de Wee bis beim Gletscher, ech gesot,

die reng Gestengskënst, wo dann eben keng äh, Vegetatioun méi ka wuessen. Dat war relativ cool. Du konns och ähm, also de Séi, wo, wo schon net méi so grouss wien am Fong am Summer Ja. ass, well Summer. d'Wasser lo schon ufängt drop zréck ze goen. Dat heescht, du konns schon op die Deeler goen, wou d'Wasser zréckgaang ass. Dat heescht, du stees wierklech nieft dem Séi an du weess, dass am Summer do alles ënner Waasser steet. Äh, an du stees do wierklech wéi eng Miniatur am Fall en face äh, vun vun der Landschaft die da de Bier stehen oder einfach um ja, Foto Blatt, Video, ja, ja, so ganz alleng was an der Mët an dann so verloren schon drun an das das impressionant dann du, du, du, du gehst, du gehst wirklich roll also oh, par rapport zu denger Grace du relation gesagt von, von wie immens mm. bombastisch massiv einfach die déi, déi Natur ronderëm dech ass an, an déi Bierger an am Fort sinn. An äh, vun do si mer dann äh, si mer da Richtung Gletscher getrëppelt. Wa muss iwwer soen och, do sinn ëmmer, also de Wee ass Mach ugewiesen, ja, ja, also mach sinn do, also de kann sech net verléieren. Ja. Also dach kanns dech méi dann bass der wég da bass wég net deck ähm, ja do mat iwwee gemaach also wie war wäert wie laang gut gedauert bis du nach bis beim also Mir nach Zeit geholl och äh, mir Also, Fotoen so, mir machen, den, so. wir waren, waren ganz, ganz von meinem, Be- von meinem Gletscher. Also, wir waren, mir den Gletscher ugepackt. Also, muss ich sagen, dass wir Ja, ja, Möglichkeit ja. hatten, dass wir den Gletscher konnten upacken. Aber ich meine, ja, wie war das, wie lang war das? Plus minus zwei Stunden, ne? Bis, nee, Manner. Anderhalf. Ja, wo oder man da- anderthalb bis dünner. Ah, ja, da war eine flotte Aventure. Dann, ma, wie gesagt, sind wir ein bisschen angetreffelt. Aber dann, ja, hatte man die Chance eben, dass wir De Gletscher konnt en upaken an dat ass war och impressionant fannen ech dat mat seng eegen Aan ze gesinn wéi massiv dat ass an fir allem wéi schéin dat ass. Also dat ass och ech mengen net dass nach esou vill Gletscher ginn oder dass esou vill Leit d'Méiglechkeet hunn e Gletscher esou no ze gesinn. Also Bah esou no eventuell dach schonn, mee de Problem ass einfach du e verléiert all Joer esou senger senger Gréisst einfach wëll en zréckgeet wéinst dem Klimawandel all Gletscher. Dat heescht, gëtt ëmmer manner impressionant am Fong, wat de méi laang waarts, wat wat am Fong ëmmer manner gëtt. An du hues scho gesinn am Fong, wann s de al Fotoen dovun der kucks, ech hat lo Fotoen aus de 70er, 80er Joren David och vun Foe. deem gekuckt. Mhm. Ah, ja, Ja, kannst du das, vergleichen. Ja. äh, das e Witz wat lo nach dovun Mhm. iwwereg ass dat heescht ähm, Um, ja, aber bon, wat ich kann soen, also für mich war einfach impressionant einfach wisst wann man du woren Ja. ja. man dat ugepaakt hunn einfach dass einfach einfach ans gesäis wie d'Waasser roffält was an der Natur das einfach wow. gesagt, et setzt dech wirklich a Relatioun mm. äh, an, an, an setzt Sachen an Perspektiv nee, wie gesagt, dann, wirklich, äh, ähm, richtig flott also an ich kann ja die Leute die können machen madet also das mm, impressionant an äh, boah, ich weiß nicht, was ich kann mehr dazu sagen, weil war richtig flott. Also, nee, war wirklich cool. Also, so mal so, die so schon Auto von waren da selbst. Nee, die wollte ich genau. Also, die von der Welt. Und, auch und muss noch so, man wird da hat man mega Chance, weil den da ja, war. Warum gut. Sonne an, ähm, an das gehabt man als Hiking Schuhe alles für und der Tisch, wo Der wéi wor net so komplizéiert de Moment. Also. Nee, et wor, et wor, et wor, et wor cool. An äh, Merc, lo hunn ech vergiss wat ech wollt soen. Mä ja, an da muss een awer wëssen, datt mer, jo, da war mer gutt zwou Stonne beim Gletscher, vläicht e bëssi méi esouguer, an da si vu wäiten nach

Fënn eng Gletscher ass e Sadic ësst. Dat einfach, ja. Nee, war wirklich cool, war wirklich cool. An dann natürlich rum de Wee zréck, den Auto zréck. Well man hat jo nach äh, als dann op dem als konnte freeën. Well, well am Fong cool war, well du bist den ganzen Tag gelaf, du wars ënnerwee. An da kënns einfach zu Flandre Munn an du kannst deng äh, Sauna genéissen. Genau, well dann hu mer décidéiert, dass mer soten, hei, Mir siche matzen an de Fjorden, komm elo eng Sauna do. An muss ee wëssen dass am Flom si hunn, ech mengen do si, ech mengen si hunn 3 oder 4 Saunen do. An da hu mir eben deem gesot, bon mir hu bis gesot ok hei mir si elo beim Gletscher bis mer doheem sinn a sou weider, bon dat dauert nach, hu mer dee geholl meng ech um 6 oder 7 vun, um 6 Auer, jo um 6 Auer. An da hu mir gesot, ech meng, war schonn um géint fënnef oder géint véier Drëch war mer schonn zréck am Flum. Da géint fënnef, ne? Knapp Stonn. Jo, oder eng knapp Stonn. Boah, si waren an eng Bar gaangen, déi eenzeg Bar, déi do war, si mer dann dohinner gaangen. Microbrewery. Microbrewery, genau. Hu mer kleng Dégustation de Vin, de Bière gemaach. De Vin, de Bière. Beer-Tasting gemaach. Ech hu flott erfong. Bon, wat, ech meng, zwou oder dräi Zorten, déi ech net richteg, also wou ech net grouss, net kee grousse Fan wor. Mee am Gro, am grousse Ganze wor Béier gutt. An da hu mer gesot, hei komm, da gi mer an, an d'Sauna. An, Dat huet gutt gedo. Also déi Sauna ass zimmlech gutt komm. Sauna ass relativ gutt komm. Wat och cool wor, sou eng Floating Sauna, dat heescht du bass am Fong um Fjord, du schwëmms am Waasser an du gesäis am Fong d'Waasser sou flitt an du kanns einfach äh, deng Dénge genéissen. Et wor mat Aufguss. Wor mat Aufguss, also war eng Seance vun 90 Minutten, wann ech mech net ieren. Wor et 90 Minutten? Sou laang? 90 Minutten, ja. Wor et net eng Stonn? ich mein, net, ich mein, das mir so schnell für ja, dat, das war ganz schnell gegangen an ja wie gesagt also aufguss äh, kannst dein egen aufguss machen an äh, ja, um, fand also ja chill bon. Bon, den echten aufguss den echten aufguss den gemacht ist vor abuséiert ich war ja problem was ich auch nach oben du hast ja, ja immer den verschiedenen etage was kannst sitzen aber das mir ja. mir wissen äh, das mir hecht Äh, mi, oh Gott, ja, Uewen ass méi héich och. An Uewen ass méi warm. Äh, an äh, wo ich Uewen sutz an du hast du dun den éischten Aufguss drop gemacht, so ich wirklich, du hast den net méi all, weil dat war wirklich abuséiert. Also du hast mir alles weggebrannt. Du konnt net méi otmen, so warm wor et ginn. Ja. Ja, du musst der coole, nee, dat wor, Frage, komm. nee, nee, dat wor ze- schon bis lang drauf. En plus wor man du mal nach knapps rausgang, Ja, den dat- éischten Aufguss. An dat heescht, dee wor, dee wor ze vill. da muss den zweeten ass gang nee, da muss wusste dat zwischen echt an zweete si war an Wasser gesprongen das ass eben de fett dass du enger floating sauna bas du kannst an Wasser sprangen a muss wëssen dat Wasser war grad kal wo net sou grad also gleef mal also kann se so mir spe mir video beweis Dat ass net einfach vu. Nee, dat ass guer net einfach. Also, mir hunn zimmlech gutt. Ironescherweis, du spréngs ran, Du frees, also dat ass, dit, also ech weess net, wéi ech erkläre kann. Et dit, wann s rasprengst, Dat ass wéi wann s de 1000 Messerstéch Genau. géifs kréien. mee soubal s erëm rauskënns, no 10 Sekonne fills du dech erëm esou gutt, fannen ech. Also esou war et fir mech mol. Soubal ech aus dem Waasser erëm raus Dat ass war, wouer, dat ass wouer. wor einfach Peace. Also Also mäi de- Kierper war erëm De perfekt. Problem ass, du kënns aus engem Environnement, wat 80 bis 90 Grad huet. Der Kierper ass komplett iwwerhëtzt. Du gees eraus. Dobausse sinn et schonn eng, wat, wéi vill, wéi waarm wor et dobaussen? Och 6, 10 Grad ja, max. Net. An da spréngs du an dat Waasser, wat 8 Grad huet. Du kriss so Schockthermik vum Liewen. Hat schon geblärt wie Sau. Klemmst raus, also was du brauchst, aber das wärst du zwei, drei Sekunden ja, und dann, und dann also so wie wann nichts wäre. Ja. Da stehst du do, Maillot de Bain, Bei 10 Grad hupp, mol okay, chill. Ech weess net, wéi, wéi komesch déi, déi Reaction thermique einfach vun deem Kierper ass, mee du spiers einfach op eemol näischt méi. An da Guer bist du näischt so, méi, oh, da komm mer erëm eran an, an, an d'Sauna goen. An ech haasse Keelt am Fong. An ech huelen och ni kal Duschen. Ech haassen dat am Fong. Dat heescht, fir mech wor et eng iwwergrouss Iwwerwannung mental, fir iwwerhaapt do an dat Waasser eranzesprangen. An du hues mech nach fir d'éischt erageschéckt, du Hasch. Natierlech. Ja, du wollts fir d'éischt kucken, ob et safe ass oder net. An, mee Et war war cool also mit dir doch mega gut nee, ah, nur also, dir wirklich mega also nur dieser ganze also nur muss opstehen beim Gletscher gehen du nur dein Best kann was kannst machen das ist gesagt an ja so gut kommen ah, war wirklich gut war nur ein Schmüte ja also Zeit das so schnell im Gang also mit der Monat gesehen an äh, wie gesagt Déi Leit han ni eng Sauna gemaach, maan eng Kéier. Ech mengen souguer hei, ech mengen, kanns déi iwwerall maachen. Muss, muss presque kee Fjord fir, kanns einfach normal Wa, eng kaal Dusch huelen dono. Ech mengen, muss vläicht Saachen ee Film. Mee dat wor richteg flott. An jo, wéi gesot, 90 Minutten Zen, wou mer ganz mitteg woren, an déi ass sou gutt komm. Also, wéi gesot, an. Ech wëll just, dass, dat ass genau richteg, ech ginn der och honnertprozenteg Recht, an ech wëll, dass d'Leit sech elo wierklech virstellen, wéi sen mir woren also du muss sie rauskommen ech schummel so gut gefehlt an das allerbescht ass sind aus der sauna rausgegangen es wird okay so lo können mal heem goen dann kannst mal heem eng dusch schwden an oder dusch kann ich mich am bett lehnen ich kann mein buch oder ich kann irgend abswellen an ich kann dem deepak no gucken wie hier für mich kacht will ich wurst ich krähen nach die legen der chicken and rice gekacht An da setzen ech mech am Auto an ech si prett fir ze fueren a mir fuere fort a mir wëssen, okay, ech muss just nach hei aus der Stad eraus, no lénks duerch den äh, Tunnel. Tunnel An dann an si mer dann do. erof Ja. si mer erëm do. A mir fuere erop op d'Opfaart fir op d'Strooss fir an den Tunnel an direkt äh, blo Licht. Uh, uh, uh. Ich So, oh, Wat blo. blo. was dat do? An da kënnt esou en Dude getrëppelt an erëm an engem perfekten Englesch wéi also net Perfekt ee Gar Englesch. dohanne getraff, deen net perfekt Englesch schwätzt. Dok ja, Fënster erof. Ja, wou wëllt der hin? Soll ech En do Dëller. duerch den, also no lénks do an dat, keine Ahnung, wéi se dat do war, schwätzt. Undredal. En Dëller. Schon schon lo geléiert. Undredal. Do muss mer hin. Hie se, ah jo, ähm, mir hunn am Moment Maintenance Work am Tunnel, dat heescht, do kann een net fueren. Den Tunnel geet an zwou Stonnen op. An ich so, zwei Stunden. Ich so, ja, zwei Stunden. Ich so, so wow. Und du wusste ich, dass du ganz nur und geschossen ja, äh, wo, wo alle gesagt, die musst du, die können die, die sind blockiert. Die musst du zwei Stunden oh. warten. Two ich hours to kill. So, that time, so dann. That time. Und du siehst der März. Du bist oh. aufgestanden. Du warst Gletscher besichen. Du warst in einer Sauna. Den Eenzel hat se nerveus, ass awer heem goen an chillen an nee an dann soen se nee muss zwou Stonne waarden bis dat kanns maachen an ech mengen do muss ech soen dat wor ee perfekten Dag mee déi ganz kleng Dengens do zum Schluss huet gemaat dass et 90 Prozent ginn ass, 100 Prozent op 90 Prozent erof gaangen ass mee et huet mech gekillt wat hu mer da gemaach?

Ja, ma eis duschkoll an an Bett. No dem Dag drop hu mer erëm fréi fort wollen. Well dat drop si mer fréi fort gaange well mer wollten. Nee, mir haten nach d'Boot. Mir haten nach moies d'Boot, wou mer duerch de Fjord gefuer sinn. Ah ja, genau. Dofir hu mer moies fréi erëm fort. Och super interessant. Dofir hu mer misse fréi, fréi opstoen, well dat Boot um néng Auer fortgefuer ass. Genau. An do musse mer nach raumen an du weess, wéi gutt d'Saach ass, Wallis maachen. Ja, ja, dofir. Jo, jo, dofir also. An do misste mer dann jo Wallis maachen, den Checkout maachen a sou weider dofir. Dat dann eben wor schued, éierlech gesot, dass d'lescht Nacht esou eben ausgaangen ass. Mee bon, dat sinn eise Feeler, mir hu jo alles richteg gemaach. An et ass jo net, dass dowéinst ass, dass elo de ganzen Dag geschass wor. Nee, de ganzen Dag wor net drop, mee et wor einfach esou déi, déi lescht Nout vum Dag, weess de. Dat ass einfach schued, dat ass einfach schued. Maja, wat hu mer da gemaach? Dat heescht, dann hu mer, wéi gesot, heem gaangen, an d'Bett gaangen. An den Dag drop si mer erëm fréi moies fréi opgestanen, well mer jo den Checkout haten. An dann hat mer déi flott Boottour duerch Fjorden. An dat war richteg flott. Ja, war wierklech cool och. An ech mengen, do hu mer och, wat mer iech fotoweis oder videoweis, dat ass einfach. Kënne mer ablenden, well dat war wierklech faszinant och. Einfach, ech mengen, do kann, muss ee selwer gesinn. Also mir kënnen elo beschreiwen, wéi mer wëllen. Also du muss mat egen a gesinn Problem och ze go op de Video kënnt nach net wirklich ja. raus wéi impressionant der wirklich geht wo ähm, wow also mir focke gesinn mir focke gesinn ja an äh, wie gesagt, wo rich flott an och de Gide hat mega cool ja, cool das vun do hin dat erkläert also weiter a muss wëssen dass äh, déi Geschicht ganz geankert ass mat, mat Odin, Thor a sou weider, dat heescht, ass eng ganz Mythologie, déi dran ass. An hien huet dat alles richteg gutt erkläert, richteg flott. An dann, jo ech mengen dat huet och, wat, gutt zwou Stonne gedauert, meng ech mol. Iwwer zwou Stonnen, vu vun néng bis eelef.

An dat wou nass gesot wow ok dat heescht mir kennen Elsa also wéi déi Leit mir waren do Elsa geschlof ja nee dat net méi beim beim Elsa geschlof ja lass stop no wann du das an äh, ja da wou dann die äh, fun story fun fact fun fact for the day äh, vun ja dat heescht mir dann die Bootstour gemacht die wou flott an äh, ja wie gesagt zu schon gedauert Coole Guide a domat decidéiert, nee da si mer. Mir si weider gefuer op Geilo. Ja, dann next Stopp war jo Geilo. Geilo, bon do kënne mer iwwersprangen, well Geilo wor einfach e Stopp dee mer gemaach hunn. Dat ass eng, also d'Landschaft rëm dohinner wor mega schéin. Mega flott. Changéiert ebe wëlls de vun engem purement Fjordgebierg a méi Bierg iwwergaange bass an ebe méi Schistatiounenméisseg, dat heescht méi ofgerënnt Bierger an net méi Penten déi wierklech phänomenal einfach ridder op ginn. Dat wor dunn dat. an ähm, du si mer dann also geil hu mer einfach nëmmen eng Keer geschlof fir den äh, Trajet zwëschen Flam an Oslo ze kierzen an äh, nach drop si mer dun direkt ran weiter gefuer äh, Richtung Richtung Oslo, Oslo just kleine Stopp gemacht fir nirgent engem Forest äh, en Hike ze machen ja, da kann man dat wo also Landschaft wirklich wie Mega. gesagt dat dat muss in am, am Kap halen Landschaft überall also einfach sensationell mhm. äh, so changeiert vill an du muss net weit fuere fir dat wirklich äh, changeiert vun normal Ozean Bierger Richtung Fjord Richtung normal Bierger Richtung ofgerond Bierger fir äh, Ski Richtung bemol purement Bësch mhm. äh, an dann bemol Felder wann du Richtung Oslo kannst an dat vu vu wirklich cool an da wo immer Oslo Oslo Hauptstadt vu Norwegen an, wie äh, gefällt Oslo Ähnlich gesot. Sehr ehrlich. Ok ich also ech war lo net ech war vun all Stied déi mer gesinn hunn ass lo net déi déi ech war lo net bon wéi gesot mir waren zwee Nuechten do dräi Nuechten ne zwee Nuechten ware mer do nee nëmmen mengen ech Zwou Nuechten jo waren zwou mer do mee mir Nuechten sinn owes mir ukomm. sinn owe owes ukomm genau e wor ok an ass lo net déi ha déi cool Stad déi mer gesinn hu fannen ech mol perséinlech also déi aner Stied déi mer gesi Bergen hunn ech ech e bëssi besser fonnt. Mhm. Äh, Flemore an Trëms natierlech och, mee jo, well dat ass eng Stad, déi okay ass fir mech. Also dat ass mer meng Meenung. Zu der Defense vun Oslo, mir woren och mëttwochs owes ukomm Ja, dofir. an äh, Berge wor mer samsdes do. Nee, stimmt, jo, dofir. muss een och soen. Äh, Oslo, ech ähm, Ech hun an, also wie gesot, ech hun an nie an skandinavesche Länner. Ech wor weder a Kopenhagen nach mhm. Stockholm, Helsinki oder Oslo. Mir wat schon Oslo gesinn hun, ech mengen net dat die schönst vun denen Stied do ass. Also wëss man net gesinn man méi. Äh also ech si schon Google Street duerch äh, Helsinki an äh, Stockholm gehandelt, dat jo vill besser. Helsinki hun hun ech nur gemacht an ja, ich muss, boah, ich war auch do während

wo man von fort ganzen ja. wat cool war mir aber en klengen free walking tour gemacht an äh, muss wissen ja also ich fand den free walking tour ist immer flott weil das immer nicht leid die do seit jura liewen oder von do sinn die dann ab ganz staat erklären an schon die milch also die milch hat Déi hunn ëmmer zimmlech gutt gemaach a meeschtens bei enger grouss Grupp dann das dat ass besser dann hunn ech gesot hei Olli komm aan dat so okay ja gären also ja, ja, schon doch am Fong, am Fong ass eng gutt Idee. Well du gesäis jo d'Stad ganz schnell an äh, vun engem déi wichteg Plazen an du kriss Fun Facts mat déi de sou net géngs wësse wann de selwer duerchlees. Problem ass dass déi éischt Kéier wou ech en Free Walking Tour gemaach hunn deen 3 Stonne gedauert huet An Voilà. dräi Stonnen a mir woren ganz alleng. Dat heescht, wor ech, Oli an de Guide. An nach eppes, eise Guide. An eise Guide, jo. Eise Guide, dat wor, also, hien huet dat gutt erkläert. Ech fannen, hien huet dat gutt gemaach. Muss een sech virstellen, de Guide wor äh, visuell fir iech e Bild, am Bild, an e Bild ze molen. Ähm, en Jack Sparrow ouni Make-up, gewäscht, ouni Rasta. Awer een Jack Sparrow deen iergendwéi aus engem Ostland géif kommen. An en huet 3 Wierder geschwat op Englesch sou duerch mm, dat do kléngt net wéi e Norweger. An en sot och sou ja guys, äh, Ich mein, aus Rumänien. ech sinn aus Rumänien. Ja, Rumänien. An ech wunnen elo hei säit zwee Joer Ja. an ech sinn am Fong Architekt an ech Ja, sinn e Freelancer. an äh, ech sinn awer lo ech consideréiere mech lo Expert äh, vun Oslo. Bei was ziemlich viel. E wosst vill Du wirst ganz, schon awer och ganz so en ganzen Text den als du virgedro huet et klengt wie wann en dee Skript all Owend géif léieren Nee, kann gar nicht. Ja. wëll wo astudéiert wie wann eng Disney Tour gings machen ëmmer so and I would like to invite you to look at these two impressive buildings and I invite you two gentlemen to follow me we go here maybe we stand here Et wor eng astudéierten Affaire. Wor astudiert, mee ech mengen war zimmlech gutt. Also wéi gesot. Et wor trop cool. Fir eis wor et perfekt, also fir déi Stad ze gesinn, well mir vill Saache gesinn, déi mer ni hätte gesinn. Ja, dat ass richteg. An dat muss ech der soen, dir hutt dat gutt erkläert an. Och vill iwwert d'Geschicht geléiert, zemools d'Geschicht vun Norwegen, well wat vill Leit net wëssen, ech wosst dat och net, datt Norwegen am Fong en iwwerdriwwen aarmt Land wor, nach bis nom Zweete Weltkrich. Ech hat gemengt die hat den Negel vu schon Sue gehabt mir se wore so arm se wore so arm dass se alles wat Nazien dem was gebaut hunn carrément einfach Gehal. opgeholl hunn gehal hunn fir äh, erëm ze benotzen well se keng Materialien haten a keng Su also keng Materialien éischtens fir eppes ze bauen an zweetens keng Suen hate fir sech eppes kafen ze goen Dich sinn dat während aner Länder alles Ja, zu futti gemacht. futti gemacht hun nach op nei opgebaut hun sie wirklich carrément praktisch alles gehall wat sie deems Mhm. gebaut hun vu Kasernen an aner Gebäier Ja. fir se alles rem Telkel einfach ze iwwerhuelen ähm, dat ass schon impressionant wann An die so diese Geschichte Reich gin an dem Moment wo se dann äh, Ueleg von tun an all weiter an dann hu se gesagt, Jo. hey, ja, ja, dem Moment also, ass an de Buch Uelproduktion gemacht hun, das ist richtig An Media, wéi gesot, jo, fir du waren se zimlech aarm an jo, an ech fannen, jo, wéi gesot. Erkläert och firwats de net mega baut, gebaut, esou al Gebaier hues. Du hues vill esou Gebaier, esou Nokrichszäit, fofzeg, sechzeger Joren, mosch. Ja, weess, dat sinn déi, wéi nennt dat, déi brong Zillen do. An jo, dat ass bëssi. Ma esou vill hues de mol net, brong Zillen, verschiddener, de City Hall oder esou, jo. De City Hall alleng schonn. Mee du hues awer vill Gebaier einfach duerch d'Stad duerch, déi einfach al sinn. Esou al nennen ech al, 90, äh, Ja. äh, 50er, 60er Joren al. Das bisschen depressiv. äh, So ne? Corbusier-Gebäier. So. Ja. Bah, Mee, neige ja. Extras. Mee wie gesagt, also die die Tour huet dat 3 Stonnen gedauert plus minus. Lang. An äh, jo boah, ich bin awer froh, dass man dee gemacht hun, well zum Schluss man ich meng vill geléiert, dat Oslo ugeet, Mhm. vill geléiert, wat Norwegen ugeet. Ja, vill iwwer Geschicht geléiert. Du, du am Fall meng ich mat am meeschte geléiert vun Ja, dem Gar. 100 Vun dem Gar, also 100 wo, wo Strange Dude méi. An, Äh, äh, en hat eppes drop. hin hab's an, wat auch flott war, war Team, wie s- mir sinn an, an déi Bibliothék gaangen, sot se, hei, du sidd an der Bibliothék, spazier bis an der Rëm, läuft Mega net. Bibliothéik. Mega oh schön, mein Gott, mega, wat mega en schön. Learning Center am Fong, wat Ja. e Social Hub. Das alles, ja, das iwwerdriwwen. sind nëmmen- Dat ass op dem neien Deel, da muss Ja. ech mengen, nodeems du lo e bëssi su, also du lo wierklech fréck. Norwegen äh, sinn e ganz neien Deel laanscht den, äh, laanscht, ähm, ah, wie nenns dat, den Hafe gebaut. Hafen, ja. Also ee vun den Deel vun hiren Mhm. Hafen, wou och den äh, Mansch Museum ass, äh, wou d'Opera ass, Opera, Mhm. mega schéint Gebai, Mega schéin. modern, äh, chacun son goût, ech fand cool. Nee, dat ass- ja. An do si sou vill nei Gebaier gemaach an dann hues du och de Social Hub, du die Librairie, das ass einfach Ja, phänomenal. mega. Also, so Wirklich viel Leute drinnen. mega gut. Das ist, äh, Also, impressionant. An äh, ech hätt jo an zwou Woche rëm do sinn fir d'Aarbecht. Du wärst jo. Ech an den Hotel ass wo man als Seminaren hun as just ne run sitze fir zu schaffen no ja, das, das cool ja wie gesagt, dann no der Tour wat man gemacht man yes gegangen ne mengen ja, einfach, einfach dann, ja. so bis äh, sparegang sind der Tour nach top wo man um NRW fir op Tromse dat hecht äh, Mä am vu nie Zeit mega mega Gas ze gi well wenn man so viel Programm am Anfang hatte mhm. fir fir duch ze zeieren Voilà, dat man Auto ofginn, si mer op Tromsø geflunn. Ja, dat wor dann déi lescht final destination wor dann eben Tromsø. An dorober hat ech richteg Bock. Ja, well do hate mer schon gutt geplangt. Ja, all Dag wor voll geplangt. Well all Dag war voll geplangt an ech menge vun all Stied, ech meng ass Nummer eent fir mech. Also et kléngt domm, well am Fong ass et e mega klengen, 65 Leit ass en d'Leit. ähm, du hast nëmmen eng Stroos du hast am Fong nëmmen eng Stroos eng seriö eng seriö eng seriö Stroos äh, mee well ech einfach do mat null Erwartungen higang sinn äh, sinn ech iwwertraff gi vun dem Weib vun der Staat wie viel Kaffee se hunn wie viel Bare se hunn wie viel Das Restaurant merkt. se hunn wie viel trotzdem Geschäfter se hunn wie viel äh, wie viel Booter do sinn Mhm. das verréckt am Fong. Dat ass eng touristesch Stad am Fong. An och hir Bibliothék, déi se do haten, Ja, as du déi déi ass gesinn? impressionant. ja. Oh, mir kënnen och eng Foto do weisen. Wat Impressionant. leeft mat deem Land? impressionant déi Bibliothéik och. An jo, wéi gesot, mir sinn zu Tromsø gelant ähm, an dann, bon, wéi gesot, Check-in, du war an engem Hotel. Véier gelant, stackdäischter. Stackdäischter, ja. Da muss e wëssen, ja, do hate mer, wat, vläicht fënnef Stonne Sonn, wann Oh, iwwerhaapt. fënnef, Wann véier Stonne iwwerhaapt. Sonn.

An dat ass déi éischt Kéier, wou ech dat, dat gesinn hunn, en plus déi Northern Lights. Dat ass einfach mega am Fong, muss ech soen, dass een dat mat den eegenen Ae ka gesinn. Bon, muss ech soen, muss een se mat, well mir mat an der Stad woren a well jo vill Beliichtung do war, hu mer missen d'Foto mam Handy maachen, well dann gesäis de dat Grinnt net u sech. Dat muss een och wëssen. Entweder et ass dass se am Bësch, wou guer keng Luut ass, da gesäit een dat gringt, mee soss jo, wat an der Stad ass, muss een dat mam Handy man. Mee jo, dass mer dat konnte gesinn, war mega am Fong, fannen ech, an well dat déi éischt Kéier, net déi fréi kann dat gesinn, an impressionnant, also ganz schéin. An dann, jo, dunn hu mer eng Spillung gemaach, ech mengen, da si mer einfach an d'Bett gaangen. Ah jo, dat drop si mer dann rëm fréi opgestan. Jo, well mer rëm misste fréi opstoen. Well do hate mer dann eben ee vun de gréissten Highlights vun der Rees, dat wor eben eis Bootstour fir Orcas a Waler ze gesinn. Whale Watching. Whale Watching, dat wor. Aacht Stonnen um Boot. Ja, ganz, ja genau. Also war gutt organiséiert. Also aacht Stonnen am Boot. Mir wore war 12 Leit, mengen ech, wann ech, oder 12 jo. Nee, mir woren 20. Ah, mir waren 20 Leit. Mir wore wierklech vill, ja. 20 Leit plus e Kach. plus e Kapitän zwee ze gutt ah, nee, gitt. Nee, nee, also wie gesagt, jo acht schon am Boot an da si mer wäit gefuer. Ja, mir sinn relativ wäit méi méi wäit wie se am Fong fir hate fir fir fir se ze gesinn. Mee wie mer se bis gesinn hunn, schengen dat wor äh, eng mega Show einfach vun Da war dat mat seg egen AK gesinn, also einfach die Orcas, die Waler an dat war schéin. Dat war eng Dat einfach impressionant also wie gesot ech sot eng impressionant 1000 Ke- äh, 1000 Mol während diesem Podcast méi äh, Nee, dat war fir damals wirklich mega. ze gesinn ab wie gesot werden och pu Foto a Video weisen mm. Mhm. einfach wow also ähm, a Mä de Chance dass man da viel gesinn hun ne? also Net- viel Orcas Mega vill och Gas gesinn, mega vill aktiv och.

Also ja, am Ufang war et mer och e bëssi esou skeptesch, Wäerte mer se gesinn oder net? Ja, ech hat e bëssi Angscht. A muss soen, ech wor den éischten, den éischten Orca gesinn huet. Bravo. An ja, do sinn ech stolz drop. Ech sinn am gaangen, deng Medail prett ze maachen, mee Merci. se gëtt nach gravéiert. Ja, muss och. An ja, dat wor richteg, datt mer dat konnte gesinn, richteg flott. Also

da gönne mer eis et, da sin mer an engem gudd lokale Restaurant gaangen, an do hues du eppes giess, ech mengen waat de net jiddferee giess huet bis elo, Wal. e Wal, jo. E Wal, e Monkwal oder Minkwal. A wéi hues de et fonnt? Zwëschen Venison an Ozean. Ja. Ja, speziell. Ok, awer speziell. Ja, ech hat och bis geschmacht, dass, dass et mäint. Ech géing lo net all Woch huelen.

An a wéi gesot war genau d'selwecht wéi bei Flom, mee ech hunn en, oh, wor anescht. Wor net esou schéin, wor net esou schéin, et wor cool amenagéiert muss ech soen, well et an engem ale Boot wor. Et ass e ale Boot, do ass eng, do ass en Hammam do, do ass en Hot Tub an eben eng Sauna.

Nee, da war rem ech cool. An wéi gesot, da war eise leschten Ja, et war déi lescht, äh, lescht lescht Aktivitéit. Aktivitéit. Einfach an déi ass och duerchzéien. gutt gedoen. Déi Sonn ass och gutt komm. Mega gut. Also no deem Dag, no dëser Woch, also déi lescht Aktivitéit als Saunazone war perfekt. Also dat war richteg gutt geplangt Gutt an, äh, ofgeronnt. ja, gutt ofgeronnt. An, äh, wéi gesot, Duerno Dag drop leider Gottes mer dann Fliger geholl an dann Um 6 Auer moies, um 6 Auer moies comme il faut. Eischte Fluch vun Tromsø hu mir geholl. Domm, domm. An da wéi gesot Tromsø, Oslo, Oslo, Lëtzebuerg an da war déi flott Rees vorbei. D'Heescht recommandéiers de? Ah jo, jiddrengem. Also, a wéi gesot mir hunn eng Period gesinn. Ech meng wann s de am Summer gees ass anescht, wann s de am Wanter gees ass nach anescht an ech wann dat wat mir gesinn hunn, Also war richtig geil an äh, wie gesagt, mir hatten Chance, dass wir eben die Woche waren, wo das Wetter perfekt war, nicht viele Leute da waren, wir konnten alle, alle Aktivitäten machen, die wir wollten. Und ja, wie gesagt, also, wie gesagt, ich meine, wenn ihr Foto werdet gesehen, dann werdet ihr sagen, hey, ja, war cool, war flott. Und ja, ich kann nur sagen, hey, wenn ihr wollt, geht hin. Mhm. Auch für, aber andere, also wie gesagt, die skandinavischen Länder sind alle eigentlich plus minus selber, das heißt. Hey, wirklich, also. Das viel Potenzial drin, das ist wirklich das viel cool. Potenzial drin, ja. Okay. Maja. Die Bank für Haut. Merci. Merci an ja. Dann. Bis die nächste Kehr. Ja, bis die nächste Kehr. Alle. Ja, ciao. ciao.